Abuela bon dia e fijo ki mi ta papia ku en di ku no ta a prome kos ta nomber di Hesus ku nan ta yama Hesus ta Yahua shai esei ta su hebreo nomber di hebreo anto nomber di Dios ta Yahua.

kon bo por yama bo mes un biskop of un pastor of predika of ta kiko anto bo ta pretende ku bo ta konose baibel anto bo ta hasi kos ku no mag.

manera e ta drumi ku un muhé, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death, tur dos di nan a hasi un kos abominabel, nan tin ku muri, mes riba e momentu ei, riba e dia mes, Anto despues e ta bisa, Their blood shall be upon them. Si bo mata nan, ta nan mesun falta, ta asina mester ta. Pero skucha mi bon, mi no ta bisa abosnan, bai pafó anto kuminsá mata mariku, mata e mariku sushinan. No. Pasobra awoki nos ta biba den kaptividat.

pone nan stòp. Esei so bo nos por hasi. Anto bo sa bo tin hopi hende ku ta bisa di a wèl esei ta lei di Oude Tèstamènt, nan ke mei dia ku Yahweh a shai, ku nan ta yama Hesus, tempunan ku el a bin, ku tur e leinan di e Oude Tèstamènt, tur e leinan a a kaba. pero no ta asina te mustaba un kos mi ta bai den den testament nobo mi ta bai romans the book of romans chapter one verse twenty six mi ta lisi lese na ingles despues mi ta splikia.

val affections for even der woman did change the natural use into that which is against nature ke e scriptie ki ta bisa pasobra dios yahowah bashan yahushai a duna nan duna nan un kos sushi nan muhé mes nan nan a kuminsá kambia e e e e e uzamentunan di nan muhé.

ta e mu e na mi les un bia mas for this case Yahowah ba sham Yahowah shai give dem up up unto vile affections for even their woman den did change the natural use into that which is against nature so esak ta nifiká e e muhernan nan kuminsá mishi ku nan mes ku nan otro muhé muhé a kuminsá ku muhé anto pasobra E no ta natural paso ora bo laga bisa bo tin un un un isla no bo ta pone tur e muhé marikunan riba dje ki bo ta kere despues shen aña bo ta bai wak den e riba e isla ki bo ta haña tur e hendenan tur e muhénan a muri tur nan nan tur a muri paso dos muhé huntu no por traha yu Dos homber huntu no por tra yu. Yahawah ba asha mi Ahushai, ala el a tra homber ku muhé pa nan haña yu. Bo kon fasié? Romans chapter one verse twenty seven, And likewise also the man, leaving the natural use of the woman, Burn in their lust one towards another. Anto, mesun kos ku e hombernan, nan nan a stòp e natu natural usamentu di e e muhernan, anto nan a kuminsá haña hamber riba otro. Man with man working that which is unseemly. Homber ku homber hasi kos ku ku ta imposibel. And receiving in themselves that that recompense of their error which was meet. So, e hombernan ku mi sa. Bo me sa kiko e mariconan ta haci no? Cos cu cu no por, cu bo no por pensa mes. Cos sushi, paso wak no, bo a tra ta pa pa pa pa pa saliendo bo e wak bo ta dal un kaka, bo ta dal un kaka, bo ta dal un pupu, wak no. pa ta dan kaka, e tantu bakteria den tin den e ko den e kaka bo sa, tantu bakteria den tin aden. Ese e kos ei ta un un un salida, no no pa bo hinka bo kos den dje anto kuminsá, bo ta kibra tur kos, pasobra wak Ora bo tin un muhé no bo ta mishi ku ku e muhé wensado bo ta eh su kos su matris ta bira mu su no su matris komo se dice su su vagin no su kos ta ta ta kuminsha mua no su kos ta mua. Anto ora e ta muha bo ta saka bo kos bo ta hinka ey e ta hinka fasi no bo ta drenta fasi pero e kosnan ku e e marikonan ta hasi anto tambe no ta bon bo por kere ku awe mi no por hasi e bo no por hasi e ku hòmber bo por hasi e ku muher no no por paso wak no no ta pa nada ku e kos no ta bira muha. Anto bo no tin ku lemba e kos of no sa pone e boka riba e kos pasobra no asina no e e kos no mester ta paso si si bo ta hasi e kos bo por kue bo kuchara anto kumi dal un dal un un un boli kaki den wc anto kuminsa kome no kuminsa kome. Konke anto. Kome ku busnan ta kuminsá ku mi ta usa muchu palabra sushi? Wèl, asina hòmber ta papia anto Beibel mes ta splika ku ku ta normal, ku no ta problema ku si bo ta usa usa e e palabranan sushi òf bo sa tòg ose.

si lese mi ta lese na ingles anto despues mi ta splik'é this second Corinthians chapter 11 verse 6 But to a be rude in speech, yet not in knowledge. Dus esaki, esaki ta nifiká mi por papia tantu palabra sushi, pero esei no ta nifi ah no ta nifiká ku mi ku mi sa nada. But we have been truly made manifest among you in all things, manera mi ta wak, bo por tene mi papia cos sushi of un tiki brutu, pero mi ta lesa den bijbel no, laga bo sa, splica bo un e cosnan ta para, wak.

Hendenan ta e e hombernan ke wak nan ta haña aids wak. Ora bo ta hasi e kos den den e atras bo ta kibra e atras bo ta tra un bo ta kibre sa sanger ta bin sanger sanger ta ta mix ku kaka. Tantu hendenan ta bira malu, asina e hendenan ta bira malu, aids ku e tur e kosnan, klamidia, misa, tantu kos bo ta haña, infeksi, wak no. E atras no ta tabata traha pa pone kos den dje. E kos ta un salida, e ta un salida pa saka tur e kosnan ku bo no mester.

Wak no. Si bo, si, si bo, si bo haña bo mes ba un, bai un misa, anto un otro kos tambe ta, wak no. Yahau Basha Miaushá mes a, mes a splika bo ku su, su Spirit no ta den misa. Beibel ta, ta, Beibel ta splika bo ku e no ta den misa, wak no.

Splica, lesa Bijbel, splica bo di Bijbel. Papia contra Yahaoba Sham Yahushai, pasobra con bo ta mira e ta contra Yahaoba Sham Yahushai. Enton tambe tin otro cos, wak nan cara, wak nos hendenan, nos tin ley cu nos no tin cu, nos no mag, nos no mag di feita, no mag. Wak-e, tur feita, kada tur feita ku ta liña e kosnan no mag. Beibel ta wak, mira bai lesa pa bosonan, bosonan skucha. The Book of Leviticus chapter nineteen, no, ya, chapter nineteen verse twenty seven.

wak anto nan no nan no tin parba mes anto bo ta kere ku ta oude testament anto e koki no ta no ta konta mas esei esei e pastornan nan ta gusta papia esei nan nan ke men ku Yahawashai a bini. Mi la muri, anto tur e laya nan a kaba. Awak e mi ta bai lesa e Babosnan ku no ta ku e kos no ta asina. Anto bo ta mi ta lesa un parti di Yawe Shai mes, na Yawe Shai mes a a bisa e kos e koiki. Dis Matthew chapter five verse seventeen, esaki ta Yawe Shai speaking, Yawe Shai ta papiando, Take note that I come to destroy the law

Bisa ta muri di e bai bai riba e cruza tur cosnan vers eighteen for verily I say unto you till heaven and earth pass si Yahushai ta bisa te e momento cu cielo y mundo ta ta kibra, one oath of one title shall in no wise pass from the law, num punto nin coma nada nin un letre tabata wordo cambia di e leynan till all be fulfilled, laga be e say

wak tur e hendenan ku ku ku ta kibra e lainan anto siña hendenan tur kibra e lainan e ta e nan ta bai bira esun malas tur den e kingdom of heaven but whosoever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom of heaven anto esei esei ta e kos ku nos ta bringa p'e nos nos ke ke bida nos ke nos ke ta grandi ohsea nos ke ta grandi den e kingdom di heaven ohsea importante ki mas mi por lesa so esaki ta nifica ta mustra boso ku. cu e leinan ainda nan ta como bo tin cu purba bo tin cu purba pa wanta nan paso wak no e hende blanco nan nan nan tin como se nan ta e hende cu tin forsa den e mundo toch nan tin tanto lei anto hopi cos nos no por haci bo tin seis shin dies tres lei den Bijbel skibi, pero nos no por wanta tur, pero esun ku bo por wanta, bo tin ku purba wanta nan. Wak no, Bijbel ta bisa bo no ta wòrdu Bo no ta haña salvacion pasobra bo ta folo e lei, pasobra bo ta wanta e leinan. No, bo ta haña salvacion pasobra bo tin, bo ta kere den Yahweh Baal Shem Yahushai. Anto bo, pero esei no ta nifiká, no ta bisa ku bo tin ku stòp di wanta e leinan. Paso, wak no, Ta cos ta ta bijbel mes ta bisa si bo ta stima Yahweh o Basham Yahushai bo ta keep bo bo ta wanta e e e leinan laami bus busqueer ta first John mi ta kere of ta of ta John mi wak mi ta kere ku ta first John pero mi no sa. K'se ku unda e tabata para atrobe un anto un otro kos tambe ta.

bo sa pero no no ta fursha regiones anto bosa anto kime kime payao basha me basha e kos nos no tin nos no tin ku hasi e mas paso yao shai. E tabata e sacrifice mas ultimo paso bible mes ta bisa Yahushai mes ta bisa si bos tin me bo ta wanta e lei nan.

chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Si bo stima Yahweh Basham Yahushai, bo ta wanta e leinan. Bo wak? Toki mas ah sea sea esaki ta hopi mi ta kabi ku ya esaki ta Ya m'ha bisto tur cos cu mi kier a splica bosnan. So, bijbel ta splica bo cu e cosnan aki no mag. Anto ya a e cos aki mama a manda mi un video, anto video aki a pone mi tra e video aki den papiamento, paso wak no, e macamenan e kos ku nan tabata hasi, nan como ta bisa, nan tabata hasi un kos miun kos ku nan tabata hasi, nan tabata yama kama nan, e hende blankunan, wuss a kiko nan tabata hasi e tempunan di slavernij. Nan tabata hasi un kos bòkbreking bòkbreking. Nan tabata kue un un un e hòmber mas mas grandi ku tin mas forsa, anto nan ta kuminsá verkrachti den su atras, e hòmber hòmber ku hòmber ta verkrachti hòmber, mas hòmber. Asina ei ta nan kultura ta e e e kos kos marikunan. wak si mi por haña kos riba dje. Anto bo sa, nan tabata hasi kos hopi na Jamaica, wak. Hopi nan tabata hasi kos hopi na Jamaica. Te atiki, te aki. Hopi shushi, hopi. Mar di Kiadenan nan tabata kue un homber, esun mas grandi, esun mas grandi nan tabata kue, mar'é na na riba suela, ak no, bisa laga tur hende, tur e e e e slavenai, slavennan, nan tur ti ku tin ku tin ku wak kon tu tin ku wak ki nan ta hasi anto bo tin e hombernan blankunan kuminsá verkrachtte esei ta e kos ku nan tabata hasi wak sunú kompletu sunú sunú pero ya mi no ta bai dip dip den e kos aki. Ya ora ta sa, Lord willing, un otro bia mi ta bai mas riba e e kos aki. Pero ya, mi mama a manda mi un vidio di e mes gei verkiezing di Aruba. Toh, ma mire koe koe ken skimi di ai nan Nan ta hasi nan bèst pa nan kibra nos hende, no? Pasobra nos ta e yunan di Israel. Wor awor ki koski, wor awor ki koski yen koe, yen koe ken sta pasando riba e mundu akí. Pero ya, esei ta, ya, esei ta, esei ta, m'a papia riba tur kos ku mi a kier a papia.